mar Nyasaye malich ma ok lokre to mosiko nyaka chieng'. Apako Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka kod Jakobo. Amen. Duong gi pak gi loyo dog ni Yesu. oh.

but I will be speaking in our Greek, the Luo language. Koro kaka time mondo isud machiegni mondo isud machiegni ibi ka mondo wawuo kodi e wach Nyasaye monyono piny Apako were Kayona, apako sana mno ni jaloyo. Erokamano, erokamano, erokamano, erokamano. Kisedonjo niluongna jomoko be. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mhm. Oh yes.

Hallelujah. yes, yes. Uh, erokamano kuom uh, Eli Kogal aneni kisebiro kanyo. Daisy D aseneni kanyo. Nyasaye maduong' kelo gi bat morie. Apako Nyasaye no Apako Nyasaye ma wuon loch, Nyasaye ma wuon teko. Ah, Donjura donja, donjura donja. Yes, ka nitiere ka nitie wach moro, nasi wachna piyo piyo kapok asomo muma. Koyo na ng'ich koro yiena mondo agol gini matin eh, mondo aler wach go sani sani. Luongna joma biro, luongna ng'ato mondo obi, ng'at mabiro mondo obi. Oh, duong' odog ne Yesu jateko. Kawuono abiro wuoyo ga nyuola. Kawuono abiro wuoyo ga nyuola gi gik ma nyuola wacho. Ng'e gimomiyo nyaka kik ichik iti ne weche mag ji kendo kik ichik iti ne buche mag anyuola nikech wechego ok ochom maber kendo kata ineno ni ni idak maber to nyaka ing'e ni nitie weche moko ma ok bedre ni maber Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So, abiro somo uh, amanyo mumbo dholuo to kanyal chopo kuome maber koro abiro somo mag kisungu to abiro lere gi dholuo abiro somo kisungu to abiro lere gi dholuo kuonde moko be anyalo kiko anyalo kiko to adwa wuoyo kuom weche moko mondo Nyasaye okonywa. Yesu opaki. Yesu opaki jomaler. Adieri manitie makende en niya, piny osepong', piny dhi marach. Ji wacho kuom Yesu weche magalagala. Anyuola maka yesu nowuoyo magalagala to nyaka nyuola maka wuono be wuoyo magalagala yes ng'iye e winjie gima timore kata piny thurwa makoro timore piny malindi kanyo nitie gima dwa wache jomoko mokasore mineno ka jomoko ono gi ono ono ka ng'ama ono machunga kata ka ng'ama ono njuka chiela kata ka ng'ama ono njuka riga kata machungo uh, uh, bandase bathanda giono ono kaeto nitie jomoko modenyo ma piny olile gi ringregi omiyo piny olile gi ok ginen gikasore ni ginone ma gimanyo kaeto ok giwacho ni gin ok gidew gima ji wacho kuom jogo mago joma onge gi nyasaye ema wacho kuom ji weche ma gikoro neno gi wang'i Ineno ka dhano dhi denyore mogik ni odwa ni mondo ochop kuom Yesu. Yesu ok chop kuome gi deruok. Yesu ok inyal chopo kuome gi deruok. Yesu ok inyal chopo kuome gi midenyo. Ne, ni idenyo mondo itho kidenyo ni kor kidhi redo Yesu. Hapana. Mano ok chopo Yesu. Yesu chopo go kuom, Yesu chopo kuome gi warruok. Mineno koro ji ok dwargi. Gi warruok moluongi. Warruok moluongi. warruok moluongi ma ng'ato ogo chonge piny to wacho niya wari chunya to polo penje ni to nang'o to wacho na jaricho wara jaricho magi gik matindo ji ok dwar kaeto gidwaro mondo gikal kuom yesu mondo gidhi kuom yesu gi wechegi giwegi ji mang'eny kawuono dwa mondo dhi kum yesu gi wechegi giwegi giloso wechegi giwegi angisomie muma moro uh, obiro e wiya kanyo muma moro e jorumi apar e wang'e kata achiel kariyo jorumi apar jorumi apar e wang'e angisomane mondo iwinj gibowacho to anyalo paro wacho ni nyag dholuo owetena Alamo Nyasaye matek mondo jo-Israel okwo. Ayie ni giketo chunygi kuom tiyo ne Nyasaye to pok ging'eyo ni yo manade ma Nyasaye bedo e winjruok kod joge. Koro giloso yorgi giwegi ni mondo gichopgo kuom Nyasaye. ji ma kawuono loso yorgi giwegi mondo gichop kuom nyasaye ok inyal onge yo minyalo derigo ka kiderigo ka kiwacho ni ichop kuom nyasaye jomoko bende dwaro ono mana kaka iwinjo kasewacho nino kaeto gikawo ngimagi to gimiyo dhano matho ka en kae to ne ka koro gik watikoro timore ka koro jomoko sani koro bewo dhogi ni kia kanisa dwaro regulators kanisa dwaro regulators ok gimak jaricho to gitere sel Hmm? Nikech nitie wambe wambe ji ainago kethonwa wach Nyasaye kae to koro ji okaka wate ni wach Nyasaye ni Nyasaye chalo kamano. No, no. Oningo ni bed on the look. Jolemo ema miyo jojochiende gi teko. Jolemo ma wach warruok otamo ma manyo warruok e yo moro machielo ema miyo jogi timo gima gitimoni. yes nikech ka ka wach nyasaye miyalo maliw miyalo maliw maonge ongielo ongielo maonge uh, sarakasi gi vitimbwi gi, gi, gi, gi, gi, gi madoido eh? maonge gi kiang'owa mano to ok gidhiye be ok gidwar ni rwaketogi gi wach kende mano ok gidwar mm? gidwaro gidwaro ni mondo mm? miya pi ndo amodhi miya pi tangi akwati mamedie gi kong'o mano mano to koro miya gimoro manyalo mera kata omera yo marach to onyalo mera mane mane magidwaro ji mang'eny ma sani ok dwar gimiluongo ni adieri machopogi ka nyasaye koro ineno ka koro piny opong' mag anyuola anyuola odhi oloso din moro mar chalo mar din jochiende hmm? muma wacho niya wasomni kanyo mondo atudni wachno mondo adhigo mbele kisomo uh, jo uh, uh, mathayo mathayo sula apar gauchiel matindo apar gadek sula apar ga auchiel matindo apar gadek eka yesu nobiro e dho nembe miluongo niya e kasaria filipi kaeto nopenjo jopuonjre niya to ji wacho ni an ng'a be ji wacho ni an ng'a othinyore to penjo piny none nigi sababu nyaka kawuono joji mang'eny oting'o muma ni gimanyo yesu kendo ni gilemo to yesu no gikia ok ging'e ni en ng'ama nade Yesu no gikia otamogi ng'e ni en ng'ama nade. Yesu paki. Gikuodho. Chalo buchi manyuologo piny mondo okuodhi nikech gimoro amora ma in-go maber anyuola ok bi yiego. Kiriembo gari ni idhigo dala usani to nyidhi dhier anyuola biro chich kodi. Obiro chako weche wecheni. Kigero ot moro ni e mana anyuola biro wuoye. Kata inyuomo nyathi sikul iwacho ni onge wuod ng'ane cha onge ne mane wasolo ne pesa sani onyombo ga jomba ok otim to kochako nyombo ni ni a bako no ba nyaka sem nikech bako no makore neno kadwa kelo dhier kanyo kochako dwa timo gimoro machielo ni onge chieng' moro ma ni sani anyuola mang'eny is not active in their perspective of being anyuola anyuola mang'eny sani ok gin anyuola nade sani anyuola odonjo e kanisa ema nitie joma koro timo timbe anyuola ma traditional anyuola cha sani jolemo ema jomilemogo ema koro okasore timo timbe mana anyuola timo chon cha nikech jolemo masani ema kuodho ji moloyo kaka nanyuola kuodho ji cha kendo gin inyalo lemo kata kata higa apar to ong'eyo maler niya ni nyasaye ti in ok ilem kendo en bowuoro awuora ma ka ng'ato dhi openje ni eh, to biso bucha en to tiyo riembo mana gari ni ah, an be lembe nodhiera an be lembe nodhiera eh, to tiyo odhi mana eh, odhi mana loka ni an be e loka ne nodhiera to tiyo kira timore nade an be gi nodhiera sani kilemo gi jomoko mokawo timbe anyuola ka ilemo gi jomoko mokawo timbe anyuola ka ok ibed machira kibedo machwe kimuonyo kidhero ni e, in ukimwi hmm? to kaka ka kirwako danga moro ni yodi dek olwar to to kiyango ni rwako danga maber ni e, o o pesa wa mo chamo to kiyango ni chiegi dhero twango kitenge bedo e, tako ni ok nyal bewo gi pesa wa wan jo ikoro gi kawo timbe anyuola kanisa okawo timbe anyuola makoro sani dhigo Iwinjo kanyuola wacho oko kanyo ni an ng'a. Yesu nopenjo ni to jogo wacho kanyo ni an ng'a oko kono. Giwacho ok ni Yesu ne kia gima giwacho kuome. Hmm? Nikech ma oyudo ka gisewuoyo Mao notamore ka Yesu osedhi gweng'gi kama nonyuole Nazareth. Ka nodok kanyo, ma oyudo kane osedok kanyo cha, boneno gi wang'e ka ka ji odagi. Ma jomoko penjore to ma dog wuod Maria gi Josef. Ma dogundi ni Maria gi Joseph cha wang'eye wang'eye owete ne wan go ka nyimine ne wan go ka nyathi ni wang'eyo ma nyathi ma njejore ajeja hmm? ni en koro biro kawo tuo ni en mesaya ya timbe mag anyuola joga jowadwa yeso pake hmm? timbe mag anyuola lich ok gibeyo gitut ging'eyo yesu ni nyimine ne wan go ka owete ne wan go ka en wuod maria gi josef ma kapenta Awacho niya, ni ng'eyo Yesu e gima pogo ng'ato ganyuola mar piny to linke ganyuola mar polo. Pek anyuola mano winjo bed anyuola mag polo ma koro umo ng'ato kama koro muma wacho ni era umo richo mathoth ema koro olokore timo timbe mag anyuola mar piny sani ing'e niya mana kaka e pinje moko e pinje moko molony to thurwa bende entie sani thoth ji ringo kochomo centers taonde taonde taonde taonde ma gibiluongo ni reserve dhi dong' ne pur kendo dhi dong' ne oa eh, sikunde gi gik moko miloso gik miluongo ni resaf ok gidhi dong' ahinya kuonde ma gidak nikech ji nyaka many kama itiye ng'ato nyaka many kama oyude income koro e kaka ji bende e kaka resaf dhi rumo koro mentality mar resaf cha dhi bedo maonge gi ji to kata kodak e reserve kanyo lakini o connect gi town weche matimore ne gin weche mag town weche matimore ne gin weche mag town yes to kata kamano ok olokre kien jomoko nigi chunje mag anyuola nyaka e kanisa to ema jo kanisa go be koro chunje mag anyuola ka ma gikawo giriwore gi jokuoth na information ma gichiwo kuom joma gilemogo richo zaidi moloyo information ma ginyalo chiwo kata kuom anyuolane mago buche motamore mondo kik weye en gi jochiende mag anyuola momiyo chandore e taon kama ji to ok thag taon ok owinjore ng'ato chandre Taon ema owinjore ng'ato kik chandre. Yes, dito taon kanyo miyudo ka ng'ato odakie marach moloyo. Mamoko nigi nyaka katen mar jwala. Afan god ni jwala koro tin dolor. Koro jomoko tin nigi katen mar gunia ma odhi otero kacharan. Ogono tara tara tara tara tara. Gima ok kata ne ji chandore dala to ok ne chope kamano. Dala chandruok mogik mane ji ne nigo en mana par kaachiel koda pien. To pien ing'eyo kaka nengo ne chalo. Yes, ok en gimoro mayot nikech pien ne nyalo loso gik modhuro nyalo lose wuoche inyalo lose ongeti inyalo lose matres inyalo mano ndalono yes koro sani nitie jomoko hmm, man gi chunje mag anyuola en gi chunje mag anyuola ma kata kata pelota pelota modakie pelota pelota modakie nikech okia okia gimomiyo nyasaye otere kata pelot modakie iyudo ko ogore gi ng'ato embe lota ming'iewo osedak kamoro karibu higa piero ariyo piero adek mosedar adara to ok dang' wacho ni to iyudo ka oketo chiege giriworego ni gigo dhako moro ni nogocho e laini mar tol mane bende tollo be ok mare mano mana mana madiela mane gikwalo e chiro emodhi oginene chono ne gichodo nyaka mag sime eh, tonde mag waya mag sime ka ema ne gichodo moko be tinde nyaka jo kenya power lawo nikech gikaw weyni moko mag kenya power ema giketo tol ni to tol no be ni ok odwar ni ng'ato moche mago chunje mag anyuola kendo gin chunje mag dhier e taon kanyo iyudo kolawo gi ji nyaka pi e taon Mm, mowinjore odagi e kama sungu e compound mamare to jomoko ok chal kamano jomoko ok chal kamano nikech en gi chunje mag anyuola chunje mag anyuola kopoto ka ka chunje mag anyuola ok weyi kata pesa ok sud machiegni kodi in kata promotion manye idhi idwaro ibiro mna yudo ka promotion no ok bed machiegni kodi gimoro amora ma manidwa timo jiringo kuongoni e ichalo puthja eh, mane mane ni e dhaure cha mo osetere kacha cha koro komako lo omako lo gi siandane ni mano kare wat nowuoro niya ni to kupo na na nadhi to adhi afel ma ok ochanga bagudugo yudo kama ne ame comfortable mano ok inyal piny nyaka ikaw itek risk anyuola ok dwar mondo otek risk Anyuola dwaro mana joma nyalo girni. Joma nigi chunje mag anyuola dwaro mana joma ginyalo ketho nyinggi kaka jogo ke ok konygi, kaka jogo ke ok timgi nade. Gidwaro mana joma gidwa ketho nyinggi. En kata ilando ne maler ni Nyasaye osebiro mondo watim eh, walem eh, kilemo kidwa ji joma chalo man gi chunje mag anyuola e kanisa winja maber hmm? kaka jayala ng'eyo oselemo lemo lemo lemo lemo lemo lemo nyasaye olemo ji ma ji oseywak mondo to en ka koro jayalo koro dhi yweyo koro kosieko nini jayalo wiya mone bara ka an koro adwa ni mondo koro ilemna mondo koro adhiyo be be kaka adhi adwa dhi chopo akia kia onge gi kia ng'owa kaka adhi gora ot bende akia obiro lemo koso nobiro mondo oh, mago chunje mag anyuola ok awach ni ng'ato ok nyal timo neno to sama ni jilemo cha to notimo ang'o chunye mag anyuola chunye mag kuoth yes mag kuoth mag neno chuny anyuola ka ng'ato nigo nolemogo emomiyo yesu ne penjo jogi ni mondo otelerne gima joka wacho oko kacha ni en ng'a nikech nopenjore nodwaro mondo petro johana gi jomamoko ka ong'e ni gima jomoko neno kuome samoro ok ema gine kuome gima jomoko neno kuome samoro ok ema gine yesu pake apako loch makayuda duong' gi pak gi nyalo gi loyo odog ne yesu koro ka ng'ato lemo gi chunje mag anyuola eh, spirits of uh, relatives waluonge ni relatives or clanism kata clan clanism to chako kete ken machielo yes to kata kamano ye donge neno kanisegi kanisegi hmm? obed kanisa man e piny loka obed kanisa man kenya kanyo nitie chunye mag anyuola eh, mag anyuola mag clan iyudo ka kanisa ma msungu nitie jorotenge thinie kanisa ma jorotenge nitie msungu tinie mana msungu moro molal manonyuomore gi jaratenge minyalo yudo kadhine to be en ena kanyo chalo mana ng'a molal Eh, kata kolemo gi jorotenge tiyudo mana kochalo ng'ama olal samoro nyathi nyathi momiye na ma hafa hafno ma ginyuolono emopiro oriasore nopiro maka en to chiege cha to go haleluya mamiel baka mamadhum gi roho to en omumbia onyamblandi nikech otimore nado oleme e kanisa mar anyuola moro ma ok understand eh, kitgi kata timgi afwenyo ni kata ineno ni ng'ato nonyuol e piny Amerika kata onyuol e piny Europe eh, to ojara tindo onyuole kono kata kwargi ema nodhi kono mokwongo to ochako onyuole mochako onyuole pod chunye mag anyuola miyo nyaka weg pinyno mokawore ni weg pinyno ma wasungu pod neno mana niya ni ok ojakanyo pod neno mana ni ok embe oneno ni ok ojakanyo hmm? kata thuru kara thuru ng'ine ka en kanisa moro ma jalego ni ng'enye tiyudo ka jalego ema ka jalego e ja pasta jalego manye ma jalego aye state moro oa e state kibira odhi lemo e kanisa mar jalego man korokocho moro be a e kanisa man korokocho okalore gi ng'ani kobiro lemo to odhi lemo e kanisa mar jokarachuonyo kata mar jokamuoch Yes, nikech chunje mag anyuola ni kode, chunje mag anyuola ni kode. Yes, ka chuny anyuola onge gi ng'ato ma chuny anyuola noseweyi, ma bende ing'eyo eh, ing'e gima Yesu Kristo en, ok gima iwacho kuome oko, to gima iwacho kuome gi in gi jo iye kanyo. ok dibed go bagusi mar ni lemo mana gi jogweng'u eh? ma, ma kineno kiromo gi ng'ato kamoro ni i jakanya ne jakambe an pasta yeka koro ng'ane me kaso igo ni ha kaka an an jakonyango rabala hmm? an an jakonyango rabala konyango rabala magiluongo ni ha kadem Tabuoch, Konyango moro manie Karachuonyo oh, gi ginene Karungu kod Kanyamwa. Iwinjo kaka wang'eny e piny luo Kenya wang'eny. Koro asikore mana ng'ato ka rombo kod ija Karabuoch, ija mana ja Konyangowa, wale mane bakoni, e bi bi dalau, wetero sadaka oko, we chunje mag anyuola. chunje mag anyuola to chunje mag richo misemo ji koro chunje mag anyuola ne matinde gikawo nyaka kanisa gibirogo eh, ng'ato neno ni kanisa gino nie ma ng'ato nyaka lemie eh, oweyo yesu ma riwo ji akonya wuod mary mariwa oriwo chunje mokawo nyaka chuny judas obedogo ka lemo okawo kawo chuny jakor maduong' miluongo ni johana ma ma ma wuod zebedi ok johana ma wuod zakaria johana ma wuod zebedi ma jakor maduong' ma noneno gik moko e chula mar fatimo ka wenge ne onge obedogo kanyo ochako odhi od zakayo jakuo maduong' ma jadundo owuodore nocheko jadundo to chunye to boyo boyo en gi tonde madongo maricho mag kuo eh, nyaka mag intanet mag ndalono sakayo ok ne ber berie nikech eh, iwinjo ka koro ka yesu osedhi one koro luothni ni kapo nono ni naka mado wach ma ni gik moko nonakwalo ok ni kapo nono ni kapo nono ni nakawo tieni nitie ja chuny anyuola ma ng'ato nyalo timogo gimoro ma ok ong'eyo ni gino osebudho kode koro wacho ni po nono be isewinjo jomoko kata ka kwayo mondo Jomoko e kaka kokosore ng'ato wacho niya, ni kopo ni gima natimono nene makosa, ni kopo, kopo. Yani, maybe accidentally, all right, me forgot, but what I did, maybe I forgot, but if it is so, so please, I ask you to forgive me. Very weak.

whether you are uh, positive or you are negative. So I don't care. I must be very careful anyway. But anyway, idil gi tachiem ma is masculine. Koro masculinity mano is mano e ginene e tim jachien. To temo mondo wuondre otemo mondo wuondre ni mondo wuondre koro kawo kit yesu cha donge winjo ka jachien wacho niya muma wacho ni jachienno niya ogo asumbi ka sibuor ok en sibuor ogo asumbi ka sibuor which means that the devil knows that for you eh, to be terrified mondo iwinji ka wach moro tamore donjoni maber mondo iwinji ka luoro maki nyaka obini in a masculinic order eh? obini ka en wuoyi en gimoro man gi power eh, emomiyo iluongo roho maler niya dichwo iluonge ni iluonge ni dichwo yes roho maler iluongo ni dichwo oen gi kido mar dichwo roho maler ahi ok asi be iwinjo gima wacho gino yes mano e kaka inene nikech kose oluongone power to powers ok en ok en gidene ok en feminine power is masculine mm. duogo dogre iwinjo ka nyuola wacho nang'o ee nikech nitie gik manyuolo bedo piny madwa ni mondo omi nyinge mopogore gi nyinge ma nyasaye ang' idhi som kamoro nyayalo nyoro to achaka nyisigo ang' idhi somane kamoro luka uh, chapter 1 verses 59 to 62 owacho niya kane osenyuol uh, uh, uh, elizabeth kane osenyuolo johana miluongo ni jabatiso johana jabatiso joyalo wawinjre uru kanyo jowete joyie wawinjre uru iwinjo in manyuola tami pogo johande johande gi hana hana otami anyuolo tami poge anyuolo tami pogo ni hana ni nitie hana machiel kana to gi hana mane olemo mane chwore oweyo gi higni abiriyo kaeto chako dak higa praboro gang'wen e kanisa be iwinjo wachno koro gin ende ariyo ana mar muma machon ana mar muma manyien johana be the same wan gi johana yes ma iluongo ni wuod Zakaria mane Nyasaye ooro mondo obi olos ne Yesu uh, obi olos ne Yesu yo to kae to odhi odonjo injili mag anyuola eh? odhi odonjo injili mag anyuola mag chayo monde ji mag soko wang' ji kae to wiye odhi odong kare orumo gi kanyo kare odhi orumo gi kanyo johana to kare norumo aruma gi kanyo ka dhi kinde ne oseromo to nomiye injili mondo odhi oyal injili mochomo yesu tir kae to en odonjo injili mag anyuola mag mag ikend ng'ane kik ikend ng'ane ng'ane ok wakendrego ng'ane kotimore ok nia ok nia ok nia support gima filipo mowadgi herode ma ma ma ok asapot gima Herode notimo ne chi owadgi miluongo ni Filipo. Yes, notimo tim marach ma muma ok noyiego nikech ok nowinjore omak ng'ato chiege kapod ngima. Lakini Johana nowacho owe injili matin wacho ni gire mano ok noore. Inyalo yalo injili maber to Nyasaye ok nomiyi gimiyo aende ne wachono. Wach mana gima Nyasaye nomiyi kano wacho niya Yaluru wach maber ne mar piny ruodhi Nyasaye mane mondo iyal weche mag mondegigo dogi chien idhi yal gi piny ka aluong jogo mondo iwuogo to en gino dhi adhi adara iliari eh, ka nyithindo be nitie jo be nitie to ng'acha be nigi gino ni wacho ni ba serebe iloso eh, dwe manyien to owacho ni bas koro adwa njawi ya kotosa nikech an ok aluor be isewinjo jomoko wacho kamano Eh, joma nigi chunje mag anyuola gin ma gisiko niya adieri nonega adieri nonega adieri ok neg ng'ato adieri keto ji thuolo adieri nonega an adieri chani emomiyo ji ok yaya mago joma nigi chunje mag anyuola emomiyo ji ok ohera an adieri chani emomiyo ji ok ohera An- adieri emomiyo ji biro heri nikech adieri wuotho gi kit nyasaye gima wuotho gi kit nyasaye ni en to kata ji ariyo adek ok oheri to ji thoth ji biro heri nikech gima adieri ok tow to miriambo ema tow nikech obiro tow gi ndalo ariyo ma nyaka joma noheri koro wecheni otonegi wecheni ok gidwar nikech sa koro orumo omiyo iwinja Iwinjo maler? Koro Yesu penjo joka niya, wawe ka nyathi mbele, ni uwinjo ka ji wacho, anyuola, ket in bracket, uwinjo ka ji wacho ni an ng'a, uwinjo ka ji wacho, gimomiyo aluonge anyuola, mondo anyisi ni kaka winjo muma opogore gi kaka iwinjo kata ng'at machielo en niya joka ne tiyo jo-yahudi kendgi gang'owa giwegi pok ne giwuotho oko pok nomigi teko mar a jerusalem mondo gidhi giyal kuonde duto koro ne en aena gi jo-yahudi kendgi koro ka nopenjo ji ok nopenj jo-grik Ok nopenjgi ni jo-Roma wacho nang'o, ok nopenjgi ni jo-Siria wacho nang'o, nopenjogi kata ni jo-China wacho nang'o. Nikech kanyo Yesu oyalo ka China osebetie, oyalo ka ah, ah, eh, eh, piny miluongo nang'o, ah, Misri osebetie, mabe chiemo napuonju kanyo matin. Hmm? Nikech ka kosediki muma miluongo niya ni ah, eh, Genesis chakruok okose ondiki chakruok sama oketi chakruok mosendik chakruok e kind chakruok gi wuok nitie higa mia adi mia ang'wen e kind chakruok gi, gi, gi, gi wuok nitie higa mia ang'wen e diere kanyo mane kanyo nodhi ma ndalo moko ma muma wacho muma wacho ni and god was silent huh? that some people thought he was dead. Some are in silent uh, within these 400 years. Ema pinje machalo China wuokie, Egypt wuokie, India wuokie. Kaito gi philosophers ma e pinje machalo mar Jogrik. Kanyo nigi koro Nyasaye ne okuo. Koro ka ja philosophy otuch, to wacho mana gigene eh, oneno ni mano e rieko koro ji ringo bang'e mano ji ringo bang'e uh, nyasaye bende odich gi jomisiri jo loso gik moko machalo mag history be iwinjo kanyo yesu pake yes koro there was silence ema koro anyisi niya sama Yesu bende obiro ni miwinjo kupenjo jogi ni to ji wacho ni an ng'a nikech ne nitiere weche manyuola nyaka kama nonyuole Yesu ni nyaka nyuola ni e, tema ne pinge moloyo nikech ka Yesu be onyuol sama inyuolo Yesu ka Johana osewuoyo Johana owuoyo Johana makoro obedo a prophet mogik e ndalono mogikie ndalono emomiyo winjo ka yesu wacho ni mon ma nyithindo ma mon onyuolo eh? johana emaduong' johana mapek takoni ni ng'ama tin e piny ruoth nyasaye pek molo johana Tiende niya, e kinde kanyo, kane isomo muma kata kijasomo muma, e, iwinjo anyuola nikech jomoko interpret muma gi chunjegi mag anyuola mag rabogi moko be interpret muma gi chunjegi mag anyuola mag gode mag kilimanjaro gi gode mag mount kenya mag mount of everest moko be pore nono chalo Niagara Falls nikia odwa chalo India aora ma India ma Andhra Pradesh no no no no no ok ochal kamano kata nodwa chalo gi wall moro ma China kata Budha ndalo no e chien kucho ndalo no bende ema Budha gini otuchie gi rieko yes nikech koro ka nitie vacuum ma inspiration odok chien nyasaye ok wuo satan bende koro eka yudo sechene monyalo ndikogo gigene monyalo tuchogo gigene koro awe disitorino matin koro sama malaki osekoro mogik eh, ma malaki osebedo mogik kind malaki gi mathayo higa mia adi mia ang'wen kata sama ineno ka ah, ng'ane ne wuoyo isaya koro wach yesu otieko higa mia eh, koro kojwale Mago chakre Isaya emomi ineno ka gika nopange kaka nopange gi ka nikech ne ipango gi kane gikoro to ka gisekoro mogik ma Malaki otieko to higa mia ang'wen ka onge janabi moro koro anyuola gi rieko mane osebetie koro ging'iyo eh, ni to Yesu mobiro no to dang' wawache ni uwinjo ka giwacho ni an ng'a nikech oyudo ka gisepangore ma gituo ni mano to ok Yesu ma gidagi nyaka kawuono nitie joma pod odagi ni mano ok ne Yesu to Yesu koro rito mana duomo kanisa weche mano onego tim nosetimo koro penjo ni to uwinjo ka giwacho ni an ng'a Yes, adwaro ng'ato hmm, kaka muma ne wacho manyalo chung' e kind wach Nyasaye kod ji to ulo gima wach Nyasaye wacho ok oul gima jomoko nono ema wacho gima biro konyo kanisa kod piny sani ok en yuech mong'iew moting' manyuolo keto jomoko ni mondo oyal to ting' yweji lori ma nidhi ywego dhier mag anyuola mano ok bi golo dhierno mano ok bi golo dhierno ok ni joma ong'iewo chumbi lori to keto mondo odhi ong'iew e dho kanisa nyaka pi nyaka oil mago ok niya ni agoyo alemo ne ji goil to makoro mar ohala mamiyo jomoko tho manyuola oketo jomoko ji moko dwa tho e koyokreno mago to mag anyuola mago ji oko kocha ji oko kocha ji oko kocha kendo ka sirikal chako ma gidwa chako ni gidwa regulate kanisa to nyaka ging'i gidhiye e ginene e, e puonj ji e, facebook ma e website margi ma nyaka gi gik ma gindiko ma kanisa ma giyiego mane manyalo konyo to bende mano to ok bedo gima lich nikech sara sama paulo gini ne yalo nomak ni motergi nyaka jala to paulo gini ok ne puonj puonj marach ne gipuonjo puonj maber koro e, jolemo moko mokawo thiwni to keto e ng'utgi mawacho ni kya kya kanisa ni obedo ni goleter kya nyaka japiny be wacho ni kanisa obedo otem Kanisa ok inyal tugori ni itemo nikech to ng'ato ni no onego jomoko joma nochako wuoth ka dhi kendgi ma wakonogi ni adieri wan wan nogo to gidagi gidhi kodo giuso lope gi millions modhuro kaeto gidhi kodo chunye mag anyuola riembogi yes moko uso mwandu gi millions to wacho wajoma yala adieri gi iyudo ko nyalo luongo arambe kende to golo mana siling eluf prariyo arambe kama nyalo mana golo siling eluf prariyo yes duong' odog ne yesu kaka adwa adwa adwa chung' matin adwa lamo kamoro kanyo kaselamo kae tadhi mbele tatieko ko kalemo adwa lemo ne jomoko kanyo man gi sadaka mondo alemnigo chuth koro sama ang'iya ok niko kabiro manyi ka ji osedhi odong' ji ah, eh, zero alamo ne sadaka mari sani sani sani koro kapod ayalo tioro kineno ni mano be rachni be sawa Kata to akoni adieri nikech iwinjo gima anyuola otimo ne joka. Jadhano olokore choke choke choke choke choke choke choke choke. Wach Nyasaye manomiwa ok chak ne walokore choke. Wach ni wacho niya, wanacham gik mabeyo mag piny ka utimo nura ka uyie kuom ma. Paulo to wacho ne joma odenyo bende owacho negi niya, ni to Nyasaye cha enomiu gik moko duto musando. Kogolo kanye? ka Kristo wuode Yesu Kristo mano warwa. Koro alemo ni mondo ior sadaka ni kapok iwuok mondo ka iwuok to sadaka ni ioro chuth nyasaye gwedho fuko ku fuko ng'ato ka ng'ato moseng'ado e chunye ni nyaka chiw sadaka kuom wach mosewinjo ok ni wahero pesa ok ni okdwa pesa to wadwaro gweth wadwaro paro moyawore wadwaro wang' moyawore itim ne ng'ato kamano kamano nikech in nyasaye ma jahera duong' odong' ni kuom sadaka ma ng'ato ka ng'ato oseng'ado e chunye nobiro oro kata ok iorona iorne wa pasta ni yes to kar kamano mondo ior sadaka mondo sadaka okony kuom wach miwinjoni duong' odong' ne yesu kristo ruoth adhi nyime amen koro atieko kawacho niya abiro duogo kanyo mondo eh, wadhi nyime mondo wawinjre awacho niya Sama ne gisepenjo kamano, to winjie kaka giboko digni gi Yesu. Ni jomoko ochak ochak dwoke, akia ni ng'agi to ng'agi ni mane idwokogi. Eh? And they said, so I know I don't know they ni they ni some part nikech ng'at achiel to deviate from the common uh, sense that oh, they were trying to display at that time and he said the correct he gave the correct answer muma wacho ni eka ne giulo ne giwachone ni jomoko wacho niya in johana jabatiso jomoko wacho niya in elija jomoko wacho niya in jeremia jomoko be wacho niya ichalo mana janabi mamoko so gima ji wacho kuom yesu ok oningore obadhi to gima ing'e kuom yesu emonigoro omak chunyi emonego obed kodi to kiketo kendo ewi mano ni in ji ema dwa define type and kind of Jesus that you want to worship, then ibiro yudo ka ok bi gore ni maber. Ni ji ema nyaka ng'ad ni niya, kanisa ni maber dhilemie, kanisa ni maber dhilemie. Ah ah, nyaka iyud elruok mokalo kuom Yesu kendo sani sani weleme din sani kama onego ne ilemie en ka Yesu kama iyale Yesu Mesia nikech dinde to oseger ok din onge mabiro loyo mabiro loyo mar ng'anene mane solomon ogero higa piero ang'wen gabiriyo din ma wonderful ma kanisa man gi gorofe nikech sama noyudo roho noyude gorofa roho pani roho ok noyud mwalo koro kata kenya luonge ni balko ok ne balko neno na gorofa to iye kanyo ne nitie nyaka kuonde mok donjie gi the commona to in to sani osemi thuolo

Sani donge nitie joma dhi kata yo Mombasa, ma dhi yo Mombasa, to jomoko donge idho kata ndege dhi yo Nigeria ni gidhi manyo mi yud ka giting'o ring moko e, e, e lwetgi ni giting'o ringo ni ringo ni giyie ringo ni giyo ni moko nigi nyaka ginene hmm? nyaka thiwni moko mondiki e gini ji manyo nyasaye ji manyo nyasaye to gimanye e yo marach gimanye e yor anyuola yes jomoko manye e yor ramogi midhi e got ming'iyo got ramogi jomoko manye e yor ah, akia ni jo kabila kathiluongo nang'o mang'iyo mount kenya so gimanyo yesu to gimanyo yo marach gidagi ni oyie ma wawacho ni eh, yie ma muma wacho ni yesu e ngima yesu eh, jesus is the way the life yes kendo en e freedom marwa koro we kik anyuola wuondi mogik muma wacho ni ng'ama nyasaye gwedho ang' som en ng'ama were gi buche mag anyuola owere gi buche mag anyuola owere gi mbaka mag anyuola owere gi bedo kuonde manono owere gi bedo kuom kendo owere go mbaka gi joma yanyo nyasaye ondiki saburi achiel eh, vas achiel kadhi mbele ni en ng'ama ogwedhi ng'ama opogore gi buch anyuola anyuola kanyo inyalo keto ni ji yes ok obedie buch dhano buch ji nikech ng'ama obedo e buch yesu mago tiluongo ni jokanisa mano ringruok en ok wachi niya ni kwachokore ji ariyo kata ji adek ni mano iluongo ni buch ji buch ji en buch anyuola buch jooko ka buch oko kono obedi chama ma nyocha ogero ni ot mipakore ni chama olo ni dichuo ni chama olo ni kanisa chama olo ni dichuo chama ke olo jotich jochama wan wan jochama walo ti ok aping mano E, kendo kata ka ot migero gi chama nanyalo biro leme to kikafwenyo ni koro ineno ni chama ohero kanisa nikech ko chama nyocha ogero ni ot mano be ka- kanyo kabie nikech isebedo gi isebedo gi gine a substitute isekawo gik moko mag anyuola ikoro iket idwa lemogo kanyo is very contradicting but that is the truth koro nyasaye ogwedhu uh, sani adwa ni mondo agonyu mondo aweu mondo nyasaye obednu nyasaye duong' odog yesu alamni nyasaye ma jateko erokamano kuom ngima erokamano kuom weche te igwedho ng'ato ka ng'ato sani ibed kodgi weche te odhi kare kaka udwaro erokamano kuom joma isekelo mosewinjo wache ni kata mabiro winjo jilini bang'e imed gwedhogi kibedo negi nyasaye duong' odog nie ngimagi e utegi e mieregi imigi ler irit e pinywa mar kenya ma tho osemako mag jolemo ma bandia ma madho remb ji yes moningore Nyasaye in bende itimie kaka Nyasaye nikech giwuotho ka giketho nyingi kendo gimiyo ji mang'eny yanyo nyingi to in ok ichal kamano Nyasaye ma jahera ok inyal chako kawo ng'ato joma niketo ne wuodi mondo obi owar ma kaeto jogi chako bedo gi sida machalo mwaneno mag tho mag lal mag mayo ji mwandu waketho chunjego e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth iwinj lembowa kendo ikonyo e wechego te ala mi ka yie nying yesu kristo ruoth amen nyasaye mondo gwedhu nyasaye mondo obed kodu uh, joma obedo kanyo nyaka dakika mogik ruoth mondo obednu uh, jatelo e weche te amen glory to god glory to god praise the lord